Salam dostlar, bu gün Blender sapaklarymyzyň 10-njysy bilen dowam edýäs. Bu günki sapagymyzda edit moddaky gurallarymyzdan ikinjisi, ýagny insert faces bilen dowam ederiz. Onda screen cast add-on açýan we dowam edýäs. Başda Object moda geçýän we bärdäki obýektleriň hemmesini saýlaýan we pozýan. Bärden meshden shift a basyp meshiň içinden bir silindr saýlaýan we taba basyp edit moda geçýäs. Üçe basyp face modyna geçdim. Ve şeýlelikde başlaýas. Inset näme? Inset ine Şu gurallarymyzyň içinde ikinji guralymyz ine insert faces. Ýagny meselem bir ýüzi saýlaýan, bir face-imi saýladym. Bärden insert-e basýandan şum ýaly tegelek çykýar. Şu tegelegiň üstüne basyp saklap içine tarap etsem ine biz insert etdik şu wagt. Muny biz geçenki öwredişim ýaly extrude edip ýokaryogam süýşüribileris. Muny ýene-de insert edip Ýene-de ekstrud edip bileris. Ýa-da şunuň ýaly Ctrl Z bilen yzyna gaýtarýan. Ine, indi şeýlelikde insert edýän. Insertiň gysga ýoly i harpy. I harpyna basýaňyz we şeýle içine tarap itekleseňiz, Ene inside edýär. Indi size düşündirip geçjek zatlarymyň ýene biri biz inside edenimizden soň aşakda inside faces diýip inside facesiň menýusy çykýar we şu ýerdäki menýulary size hersini bir birden size düşündirip çykaýyn. Indi boundary näme? Boundary bolanda meselem şul Feýsleriň birini saýladym we Delete basyp Delete Faces diýip bozdum. Indi gapdaldaky feýsi saýlaýan we içine tarap insert etýän. Insert etdim welin üns beren bolsaňyz bir tarabyny ýagny feýsi ýok tarabyny insert etmedi. Eger-de men ptiçka basylgy bolan bolsa boundary tarap onda şu gapdalyndaky feýsi ýok bolan ýagdaýynda-da şo tarapdanam insert ederdi. Indi Offset even Offset even bolanda gapdallaryndan her her bir insediň her bir gapdalyndan belli bir derejede ýer aýyrýar. Ýöne ol ýeriň e, öz galyňlygy belli bir derejede galyňlyk goýýar. A offset reality bolanda, offset reality bolanda e, häzir size bärde has düşnükli bolar. Offset reality bolanda biz bärden insert edýäs. Insert etdik. Ýöne offset realitive basýaňyz welin gapdallaryndan ýukajyk belli bir derejede ýer goýýar we hemme gapdalyny deň alýar. Indi indi indiki edge rail edge rail üçin häzir başga bir plane alýas we BZ diýip ýokaryk süýşürýäs. Nokta Y-de 90 gradus öwürýäs. Meze basyp ýene biraz ýokary süýşürýäs. Biraz ýokary süýşürenimizden soňra indi şu alan ýüzümizi ekstrud edýäs. Belli bir derejede ekstrud edýäs. Ekstrud edendimizden soň şuny S harpyna basyp, scale edip kiçeldýäs. We arasyna üç sany loop cut atýas. Loop cut'yň nämedigini indiki sapaklarda düşündirerin. Lukgatyň nämedigini indiki sapaklarda geçeris we lukgat goýanymyzdan soň üçe basyp face moda geçýäs. Üçe basyp face moda geçýäs we alt basygy saklap şu faceleri saýlaýas. Indi şu ýerde biz insert edenimizden soňra üns beren bolsaňyz şu insert etýän tarapymyzyň daşky tarapy birazajyk aşakda. Içki tarar bolsa birazajyk ýokarda galdy. Indi men şu ýerde Edge Rail-iň üstüne bassam, şularyň ikisiniň arasyny plawny geçirýär. A eger-de basylmadyk ýagdaýynda galan bolsa, onda ikisiniň arasynda belli bir derejede ýer galardy. Ýagny beýiklik tapawudy bolardy. Ine, bu ýerde L harpyna basýas. L harpy bir obýekti tutuşlygyna saýlamak üçin L harpyny ulanyp bilýäňiz. Ine, L harpyna basýaňyz we şeýlelikde vertex diýip hemmesini pozýaňyz. Indi men bir face saýlaýan we içine tarap insert etýän. We gapdalymyzda indi şunuň ýokarsyndaky

Outside-iň manysy şol. Indi Ctrl Z bilen yzyny alýan. Indi Insert-e basýan. Içine tarap insert etdim. Indi men şu insert eden ýerimi däl-de indi şoň töweregini saýlajak bolsam şu insert eden ýerimiň galan ýerlerini saýla diýjek bolsam Select Outer basýan now indi şu insert-imiň daşyndaky bölegini saýlaýan. Eger-de men şuny daşyndaky saýlamak niýetim bolsa şu ptiçkany basýan daşyndakyny saýlaýan. We bärden ekstrud edip şoň daşky bölegini alyp gidibilýän. Ol şonuň üçin ulanýa. Indi bolsa biz silindr pozýas. We bärden bir Cube alýas. Iki sany face-ni saýlaýan. Iki sany face-ni saýlamdan soň men i basyp insert etsem şunuň ikisini bile insert edýär. A men hersini şu şunuň ikisini saýlasamam hersini aýratyn insert etjek bolsam insert edip i harpy basamdan soň bärde individual diýip saýlaýan we her ýüzi özüni aýratynlykda insert edýän. Indi interpolate, interpolate nämäni aňladýar? Indi interpolate düşündirmek üçin biz Ctrl Z bilen yzyna çagyrýas we şeýlelikde UV editinge geçýär. UV editingde Meselem, men şu ýerde UV editingde insert etdim. Içine tarap insert etdim. Indi şu gapdal taramyzda şu içine eden insertimizi belli bellikli ýagdaýda görkezdi. Indi men interpolate aýyrsam şul face ýok ýaly hasap edýär. Ýagny ýok ýaly hasap edýär diýýänim nähili şu eden insertimizi şu boksda ýok ýaly edip hasap edýär. Ol bizi nirede peýda getirýär? Ol bize nirede peýda getirýär? Häzir biz şu, meselem diýeli, biz şu boksy ýasan bolsak, onda biz şuňa material geýdirmeli bolanymyzda, şul feýsi şo materialyň belli bir böleginden hasap edenok. Ýagny nähili? Şul görýän boksumyz şol materialda ine, şul eden inserdimiziň kesikleri, Şol materiala degişli edilenok ýagny blender şony hasaplanda şul inserdi ýok ýalyga edip hasaplaýar. Ine interpolate'iň manysy şu ýerde. Şeýlelikde dostlar bu sapagymyzda insert guralymyzy tanadyk. Sapagymyz size peýdaly bolan bolsa kanalymyza agza bolup laýk basmagy ýadyňyzdan çykarmaň sag boluň.